מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יבמות דף צ א עמוד א'. לאמיר נייען דף צ א עמוד ב' די לעצטע שורה. מיר האלטן דא ווייטער די פרוי וואס זי האט חתונה געהאט ועל פי א ד אחד. בעז ד האט זי שוין אנגעווארנט אז דו גייסט חתונה האבן, דו קענסט עס גיין טון, אבער זאלסטו וויסן אז דיין מאן קומט צוריק, און מען זעט די גאנצע זאך איז דא געווען א טעות, מען גייט ארויפלייגן אויף דיר געוויסע קנסות. און איינע פון די זאכן איז געווען אז היות בת ישראל איז נפסלה מן הכהונה, אז דו ביסט געווען א בת ישראל, דו האסט זיך יעצט געדארפט גט'ן אוודאי פונעם צווייטן מאן, אפילו פונעם ערשטן מאן האט זי אויך געדארפט אפלאזן, יעצט וויל זי נאכמער חתונה האבן און זי וועט גיין חתונה האבן צו א כהן, זאגט מיר די משנה ניין, היות בת ישראל נפסלה מן הכהונה, זי קען שוין מער נישט חתונה האבן צו א כהן. און אויף דעם קלערט די גמרא פשיטא, לכאו' איז די גרויסע חידוש, זי האט א דין פון אזוינע, א כהן קען נישט חתונה האבן מיט אזוינע, סאו וואס איז די גרויסע זאך וואס די משנה דארף מיר זאגן, נעה, זי מעג שוין נישט חתונה האבן מיט א כהן. און אויף דעם ענטפערט די גמרא, בת לוי מן המעשה עצתיך ליה. די אמת איז אז דו ביסט גערעכט, עס ליגט נישט קיין ריזיגע חידוש אין דעם, און באמת וואס מען וויל צוקומען איז די נעקסטע שלב פון די משנה, וואס די משנה זאגט מיר, די בת לוי, זי מיינט, זי קען עס צוגיין צו איר טאטן שטוב, זי קען עסן דארטן למעשה. און לאמיר קורץ דערמאנען, מגיידא לפירשא צו ר' מאיר, וואס ר' מאיר האט אונז געזאגט, אז נישט יעדער קען גיין עסן למעשה. למעשה איז נאר געמאכט פאר שבט לוי. דאס הייסט ביסט א לוי, ביסט א כהן, יא, דו קענסט עסן למעשה. איז וואלט זי יעצט געמיינט זי קען צוריקגיין צו איר טאטן שטוב, זי קען גיין עסן למעשה, ווייל זי איז דאך א בת לוי. און אויף דעם זאגט מיר די משנה און דאס איז די חידוש כאילו וואס איך וויל צוקומען דערצו אז ניין אז זי קען נישט עסן קיין מעשר היות זי האט געהאט די גאנצע מעשר און יעצט זי האט יעצט מזנה געווען און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט איז בת לוי מן המעשר מי מפסילה בזנות אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט אין אנדערע ווערטער זאגסטו מיר יעצט וויפיל האט יעצט מזנה געווען נישט נאר אלס זונה וואס דו קענסט נישט חתונה מיט א כהן אלס זונה קענסטו אויך נישט גיין אז דו ביסט א בת לוי עסן מעשר. און אויף דעם פרעגט די גמרא ס'איז בכלל נישט אמת. איז דאס טאקע די הלכה אז יעדע זונה וואס איז א לוי זי קען נישט עסן קיין מעשר? איז דאס טאקע אזוי? וואו תענית האבן דאך געלערנט אנדערש. זיי האבן געלערנט אזוי, לוויו שנשבית או שנבהלו בעילה אז ניס. א פרוי וואס מ'האט זי פארכאפט, און איך ווייס נישט וואס איז געשען דארטן, אדער כ'ווייס קלאר, ס'איז געווען דא א בעילה אז ניס, זי וואוינט מיט א גוי, מיט א עבד, מיט א חלל. זאגט מען דארטן די הלכה איז נותן לה מעשר ואוכלת. נישט קיין שום פראבלעם לגבי מעשר. מעשר קען זי ווייטער עסן, די בעילה זנות מאכט זי נישט כלה. נו אבער זי וויל איך פארשטיין, אויף איינמאל זאגסטו ביי אונז, איך געב דיר א קנס, דו קענסט נישט עסן קיין מעשר, פארוואס? ווייל דו האסט מזנה געווען. אבער די אמת איז די הלכה איז נישט אזוי. ביי לווים זאגן נישט אזא סארט זאך, אה דו האסט מזנה געווען? נע, דו קענסט נישט עסן קיין תרומה. איז אויב אזוי ווי פארוואס דא יא? אמר רב ששת, אויף דעם ענטפערט רב ששת, קנסה. ביסט גערעכט טאקע. די ארטן וואס מען האט געלערנט מען מאכט נישט דעם קנס, און מען זאגט יא די קענסט ווייטער עסן למעשה, איז ווייל אזא זאך איז נישט שכיח. זיי גייען וואוינען מיט א גוי, מיט א עבד, מיט א כלה, דאס איז נישט קיין זאכן וואס געשעהן. איז איך האב נישט פארשטאנען, אקעי, לאמיר דא מאכן גזירות. און פאר דעם האט זי געזאגט, פיין, ס'איז טאקע געשעהן אזא סארט מעשה, מעשה קענסטו ווייטער עסן. אבער אזא מעשה ווי ביי אונז איז גאר שכיח. ס'קען געשען אז א מענטש קומט און זאגט פאר א פרוי, דו האסט געהאט א מאן, אבער דיין מאן לעבט שוין נישט, איך בין די עד אחד, און על פי דעם מעגסט דו יעצט גיין חתונה האבן. און אויף דעם האבן חכמים אבער געזאגט, פרוי לעבן ס'איז אמת, דו מעגסט טאקע חתונה האבן, מיט איין תנאי, זאלסטו אבער וויסן, אויב שפעטער זעסטו אז די גאנצע מעשה איז נישט אמת, און דיין מאן טאקע לעבט יא, געב איך דיר א קנס, און די קנס איז אז דו מעגסט נישט עסן קיין מצה. איז דאס ווייל יעדעס מאל א פרוי וואס איז מזנה קען נישט עסן קיין מצה? ניין בכלל נישט. אויף וואס איז מיט זיינע קעניאעסן מעשה? ס'איז נאר אויף אזוי ווייט, איך וועל דיר געבן א קנס, און דאס איז א חלק פון די קנסות וואס איך לייג אויף אזא סארט פרוי. מיר האבן געלערנט אין די משנה ווייטער בת כהן מן התרומה, אז די בת כהן זי קען נישט עסן תרומה, און אויף דעם, די גמרא קלערט, כ'פארשטיי נישט, מה דאך די בת לוי, זי קען שוין מער נישט עסן קיין מעשר, וואס באמת היינט איז נישטא אזא דין, זאגסט מיר ניין זי קען נישט עסן, איז אוודאי די כהן, אז זי איז א בת כהן קען זי אוודאי נישט גיין עסן טומאה, וואס דארף די משפט דאס נאכמאל אויסשמועסן? און אויף דעם וועט די גמרא צולייגן, ניין, איך מיין צו זאגן נישט סתם טומאה, אוודאי דאס איז פשוט קענסטו לערנען פון לוי, נאר וואס וואס איך מיין צו זאגן אפילו בתרומה דרבנן, תרומה וואס איז נאר דרבנן, וואלסטו געמיינט אקעי אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן אזא סארט גזירה, דאס קען זי יא עסן, אויף דעם קען מען דאך זאגן ניין אז זי קען דאס נישט עסן. ווייטער האבן מיר געלערנט אין משנה ואין יורשיו של זה ויורשו של זה יורשין כסיבותא. איז די משנה האט גלייך געזאגט קיין כסיבה האט זי בכלל נישט, און נישט נאר דאס די יורשים אויך ואין יורשו של זה פונעם ערשטן מאן און נישט די יורשים פונעם צווייטן מאן יורשין כסיבותא. און אויף דעם פרעגט די גמרא כסיבותא מאי אבי דתא, אז איך ווייס שוין אז זיין פרוי זי האט נישט קיין כסיבה, איז וואס ווילסטו יעצט די יורשים זאלן ירש'ן וואס די נישט כסיבה וואס איז דא, וואס ווילסטו בכלל? אמר רב פפא אויף דעם ענטפערט רב פפא כסיבת בנין דכרין, מען רעדט דא פון א כסיבת בנין דכרין, די כסיבה וואס די זוהן פון זי וואס זיי ירש'ן אין א נארמאלע פאל, און לאמיר עס אביסל בעסער מסביר זיין. מיר ווייסן, ס'איז דא אמאל א טאטע וואס וויל געבן פאר א קינד זיינע א שיינע נדן, ער געבט מיט פאר די פרוי, דו גייסט חתונה האבן, כ'וויל דיר געבן א נכס, דאס איז דיינס. יעצט מיר ווייסן שוין ס'איז דא צוויי וועגן ווי זי קען עס אריינלייגן, יא מאכן א חלק פון די קציבה, נכסי צאן בייזל, נכסי צאן מיל, נכסי מילג, דאס איז שוין די וועג ווי זי קען עס אריינלייגן, און דאס איז די אפמאך צווישן זי מיטן מאן. די אפמאך איז, די מציאות איז אז ער דארף זי צאלן א קצובה, און דאס ווערט עטס א חלק פון די קצובה, אבער דאס איז אלעס נאר ווען די מאן שטארבט ערשט, אדער גייט זי געבן א גט, איז אלע דינים פון א קצובה געשעהן דעמאלס. וואס איז אין א פאל וואס לאמיר זאגן זיי האבן געהאט קינדער צוזאמען, זיי האבן געוואוינט יארן לאנג צוזאמען, דערפאר זי איז נעבעך נפטר געווארן ערשט, יעצט די טאטע האט איר געגעבן א שיינעם נדן בשעת זי האט חתונה געהאט, און דא האב איך א ריזיגע נכס וואס גייט קיינמאל נישט מער צוריק צו זי ווייל זי איז דאך יעצט געשטארבן, ווער באקומט די אלע זאכן? גייט עס צו די קינדער אדער גייט עס צום מאן? איז די הלכה איז אז דאס באלאנגט צום מאן, די מאן איז יורש די פרוי. יעצט די מאן האט באקומען דעם נכס און ער פרייט זיך, ער איז געווארן א גרויסער מיליאנער ער האט יעצט באקומען דעם נכס וואס באמת האט באלאנגט צו זיין פרוי, ס'איז יעצט געווארן זיינס. יעצט איז ער געגאנגען האט נאכמער חתונה געהאט, און מיט די צווייטע פרוי האט ער אויכעט געהאט קינדער. יעצט פאר די צווייטע פרוי שרייבט דאס נאך מילא כסדר, דיין כסדר איז לאמיר זאגן די צוויי די מסיים זיז דאס איז באלאנגט צו זי, און ווען ער זאל שטארבן אדער ער זאל זי גיין גט'ן גייט זי באקומען דאס געלט. וכך הווה טאקע, די מאן איז געשטארבן, נאכדעם וואס זיי האבן שוין געהאט קינדער צוזאמען, די מאן איז יעצט געשטארבן, און די צווייטע פרוי, זי זאגט, איין מינוט, מיין מאן איז געשטארבן, קומט זיך מיין קציבה, סאו זי פארלאנגט יעצט איר קציבה, זי פארלאנגט זי זאל יעצט באקומען די מסיים זיז. יעצט חוץ דעם וואס זי פארלאנגט די מסיים זיז, איז דא באמת דא די טאטע וואס איז געשטארבן, און ס'איז דא קינדער דא פון די ערשטע מערידזש, קינדער פון די צווייטע מערידזש, וואס ביידע זאגן, אקעי, די טאטע איז יעצט געשטארבן, לאמיר גיין אויסטיילן די ירושה. איז אויף איינמאל זאגט דא די צווייטע סעט קינדער, די טאטע איז א גרויסע עושר, די טאטע האט דאך געהאט עפעס א נכס, און הכי נמי די נכס האט ער באקומען פון זיין ערשטע פרוי, אבער יעצט וואס ער האט עס געיארשן דאס זיינס, מיר אלע צוזאמען, קינדער פון די ערשטע פרוי, קינדער פון די צווייטע פרוי זענען אלע צוזאמען יורשים, לאמיר צוזאמען גיין צוטיילען די נכסים. און קומט אויס אויף איינמאל די קינדער פון דעם צווייטן פרוי, זיי האבן אויך א חלק אין דעם נכס וואס באמת די ערשטע פרוי האט אריינגעברענגט. יעצט באמת דאס אליינס וואלט נישט געווען אזא פראבלעם, נאר חכמים האבן געזען אז מענטשן געבן נישט קיין נדן פאר די טעכטער, ווייל זיי ווייסן אייביג אז ס'קען איינמאל זיין אז די נכס וואס די טאטע האט געגעבן פאר זיין טאכטער אויף איינמאל וועט אנקומען צו קינדער פון א צווייטע פרוי, און ס'וועט בכלל נישט מער בלייבן אין זיין משפחה. איז טאטעס האבן אויפגעהערט צו געבן, האט מען געמאכט א נייע תקנה, און דאס איז אונזערע ירושה וואס מ'רעדט דא די כתובת בנין דרכין, וואס חכמים האבן אפגעמאכט אז די אלע נכסים וואס די ערשטע פרוי האט אריינגעברענגט, און יעצט די מאן האט געירשנט, ווען ער שטארבט, און ס'דא קינדער פון א צווייטע פרוי, דעם נכס זאלן די קינדער פונעם צווייטן פרוי בכלל נישט האבן קיין עקסעס צו דעם. דעם נכס וואס די מאן האט געירשנט פון זיין ערשטע פרוי, זאל איך נאר צוטיילן צווישן די זוהן וואס איז געווען צווישן דעם מאן מיטן ערשטן פרוי. און אויף אזוי ווייסט יעדער טאטע, ער גייט יעצט געבן א נכס פאר זיין טאכטער, זי גייט יעצט חתונה האבן, דער נכס גייט אייביג בלייבן אין די משפחה, יא ס'וועט ערשט גיין צום מאן, אבער די מאן וועט שטארבן און עס וועט צוריק גיין צו זיינע אייניקלעך, און פאר דעם יעדער וועט ווייטער געבן נכסים, וועט ווייטער געבן א שיינעם נדן צו זיין טאכטער. און אויף דעם זאגט די יעצטיגע משנה, דאס מיינט איצט, דאס איז פשט וואס דער משנה וויל מיר זאגן, אזוי איז רב פפא מסביר, אמר רב פפא, די כסובית בנין דיכין, די כסובה יעצט פונעם בנין דיכין, וואס די קינדער זאגן, מיר ווילן ישנ'ן, מיר ווילן יעצט באקומען די חלק וואס די מאמע האט איבערגעלאזט, וואס די טאטע האט עס באקומען, אבער יעצט וואס די טאטע לעבט שוין אויך נישט, ווילן מיר זיך גיין צעטיילן, אויף דעם זאגט מיר די משנה, ניין, דאס פארקערט, דעם זכות וואס זיי האבן, דאס פארלירן זיי אויך, און וואס גייט מיר עס טון, מיר גייען צעטיילן צווישן אלע ברודערס צוזאמען. אויף דעם פרעגט די גמרא פשיטא, וואס איז די גרויסע חידוש אין דעם, אויב ס'נישטא קיין כסיבה, די חלק פון כסיבת מנין דכרין, איז א חלק וואס באמת, איז א חלק פון די כסיבה, און אזוי שרייבט מרן אין די כסיבה אז דאס גייט מען טון. אבער אויב די גאנצע כסיבה איז מען מבטל, איז אוודאי דאס איז מען אויך מבטל. און אויב אזוי דארף איך יעצט נעמען אלעס וואס דער טאטע האט געהאט, און לאמיר עס גיין צעטיילען. און וואס איז די גרויסע חידוש וואס די משנה וויל מיר דא ארויסברענגען? אויף דעם ענטפערט די גמרא ניין, מאי דהתימה איך וואלט אפשר געמיינט, לידי דאדע אב די איסורא, ווער האט דא געמאכט א פעלער? ווער האט דא געמאכט א זאך וואס איז געווען פאלש? איז דאך נאר געווען די פרוי. און אויב אזוי, לדי דדה אב די סיר קאן סיר רבנן. זי איז די פרוי, זי אוודאי זי גיי איך געבן יעצט פאנישמענטס, זי גיי איך געבן קנסות, ווייל זי איז די פרוי וואס האט געטון פעלערס, זי האט פאלש געטון זאכן. אבער לזרא, וואס זענען די קינדער יעצט שולדיג דא? די קינדער, לא קאן סיר רבנן, וואלט איך אפשר געמיינט צו זאגן, זיי טענה'ן ווארט, קוק, די מאמע למעשה האט פאריארשענט צום טאטן, די טאטע האט דאך געהאט נאכגענומען די אנדערע פרוי, אבער די נכסים דארף דאך בלייבן די משפחה, איז מיר קינדער, וואס אונז האבן דאך גארנישט פאלש געטון, לאמיר אונז כאטשיג ירש'נען די נכסים, און אויף דעם זאגט מיר די משנה ניין כא משמע לן, די נכסים אויכעט, גייט נישט ווערן צוטיילט נאר צו זיינע קינדער מיט אירע קינדער פון די ערשטע פאר, נאך צוטיילען עס צווישן די גאנצע משפחה, און ס'קען טאקע זייער גוט זיין, אדער ס'איז טאקע אזוי אז די מציאות איז אז נכסים וואס וועלכן דארף בלייבן אין די משפחה פון די פרוי גייט יעצט אריבער צו אנדערע משפחות ווייל אלע קענען צוטיילן עס צוזאמען און דאס איז ווייטער א זאך וואס די פרוי פארלירט. איז וויל איך דאס ווייטער נאכאמאל אנווארנען די פרוי, דו גייסט חתונה האבן נאכאמאל, אבער היות דו האסט נישט חתונה על פי א דין אחד, זאלסטו וויסן דאס קען זיין איינע פון די קאנסעקווענצעס. ווייטער געשטאנען אין די משנה, אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיאבן, האט מען געלערנט אין די משנה, וואס איז יעצט, די ערשטע מאן ער איז דא, און מען ווייסט מען דארף זיך יעצט גיין גט'ן, למעשה מען האט זיך גארנישט געטון דערווייל, אלעס נאך אזוי ווי עס איז געבליבן, די ערשטע מאן איז געשטארבן, זיי מיינען אז ס'איז נישט דא קיין קינדער, אז ס'איז נישט דא קיין קינדער דארף מען מאכן יבול, דארף מען מאכן חליצה, און אויף דעם זאגט מען די משנה אוכף שזע ואוכף שזע חלצין ולא מיבמין, סיי טאמער די ערשטע מאן איז געשטארבען אן א קינדער, און מען יעצט פעלט אויס יבום חליצה, ניין מען גייט נאר מאכן חליצה, סיי די צווייטע מאן איז דא יעצט געשטארבען, און די ברידערס רופן זיך אן, וואס מען דארף דא עפעס מאכן, ס'קען נישט ווערן קיין קינדער, ניין ניין ניין חליצה איז דא קיין יבום איז נישט דא, און די גמרא איז מסביר אוכף של ראשון חלץ, פארוואס די ערשטע מאן? ער איז יעצט געשטארבן. קומט יעצט די ברודער פונעם ערשטן מאן און זאגט לאמיר גייען מאכן יבום, זאג איך ניין מאך נאר חליצה. חולת איז מדאורייתא. ווען ער גייט יעצט מאכן די חליצה, איז דאס א עכטיגע חליצה וואס איז א חליצה דאורייתא. לאמיר געדענקן, דער ערשטער מאן מיט די ערשטע פרוי זענען טאקע געוואוינט צוזאמען, זיי האבן געהאט א געהעריגע קידושין צוזאמען, אלעס געווען כשר ויושר צווישן זיי צוויי. און אויב אזוי, ווען דער ערשטער מאן איז יעצט געשטארבן, איז אוודאי פעלט אויס צו גיין מאכן יבום מיט די חליצה. נאר יבום לאז איך דיר נישט מאכן, דאס איז א חלק פון די קנס, און איך זאג דיר וואס דו קענסט יא טון, נאר וואס איך לאז דיך טון איז נאר די חליצה און גארנישט מער. אבער די חליצה וואס איך גיי דא מאכן איז נישט סתם עפעס א שפיל וואס איך מאך דא, ס'איז א זאך וואס איך מוז טאקע טון. אבער ולא מיד מדרבנן, דאס איז די קנס וואס רבנו האבן ארויפגעלייגט. אבער אויך רבשע שני, ווען דער יעצט צווייטער מאן איז געשטארבן, וואס באמת די קדושין צווישן זיי צוויי קיינמאל נישט חל געווען, ס'איז דאך גארנישט געווען, ווייל באמת איז ער געווען א אשת איש, חולץ, ער דארף מאכן חליצה מדרבנן. און ווייטער, נישט ווייל באמת פעלט אויס חליצה, נאר ווי מיר האבן שוין געלערנט פריער, אז ס'איז דא אזא מושג ווי מענטשן וועלן רעדן, און מענטשן וועלן פארציילן איין מינוט. דא איז ארויס געגאנגען א פרוי, וואס די ערשטע מאן האט זי אפגעלאזט, הראי' זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע, און וואס, די צווייטע איז געשטארבן אן א קינד און מ'האט קיינמאל גארנישט געמאכט, און קיינער האט נישט כאפן די צווייטע איז באמת קיינמאל נישט געווען די מאן. ווייל ער איז די קדישין קיימא שטויפערס געווען, און זיין מענטשן רעדן א פרוי גייט דא ארויס, נישט האבנדיג קיין קינדער, אן קיין שום חליצה אדער חג אדער יבום, האט מען געמאכט א גזירה לאמיר דיר גיין מאכן חליצה, אבער פעלט עס אויס? איז דאס באמת א זאך וואס איך האלט? נעה ס'איז גארנישט, ס'איז נאר א שפיל אז מענטשן זאלן נישט מאכן קיין טעות, און פאר דעם זאג איך די חולית מדרבנן די גאנצע חליצה איז נאר חליצה דרבנן, אבער ולא מיבם חליצה פעלט נישט אויס, לא מדאורייתא ולא מדרבנן, אוודאי יבום פעלט בכלל נישט אויס, ס'איז נישט דא בכלל קיין הוה אמינא צו גיין מאכן יבמות ס'איז גארנישט דא דא. און עס איז מפרשים שמועסן שוין און דא שנאק לעד דא. וואס מיינט די גמרא צו זאגן אז מדאורייתא איז אז ולא מיבם לא מדאורייתא ולא מדרבנן מיינט עס צו זאגן אז מען טאר נישט מאכן? דאס הייסט, חוץ דעם וואס כ'האב יעצט געמאכט א קנס ווי אזוי כ'דארף זיך אויפפירן, זאג איך אויך פאר די ברודער פונעם צווייטן מאן, הגם דו ביסט א ווילד פרעמדער מאן, דו האסט בכלל נישט קיין שייכות נישט צו דער פרוי. אבער ניין, איך וויל נישט דו זאלסט אמאל האבן עפעס א שייכות צו דער פרוי, און אפילו זיך נישט איינרעדן דו קענסט מאכן קלאמפישע יבום, וואס באמת ענק וואלטן געמעגט חתונה נעמען, זענען דאך צוויי פארשידענע מענטשן. אדער זאג איך ניין, אז ס'פעלט נישט אויס, אבער וויל איך יעצט זי נעמען פשוט אלס פרוי, איז זי ווי א פרעמדער מאן, און אלס פרעמדער מאן וואלט איך זי אפשר יא געמעגט נעמען, ניין בראשונים אויף דעם טוט זיך שוין. האבן געלערנט אין די משנה, רבי יוסי אומר כסי בוסר על נכסי בעלו, און לאמיר זיך קורץ דערמאנען ווי מיר האלטן אט דערווייל. די פרוי זי האט חתונה געהאט על פי עד אחד, זאגט מיר תנא קמא, דער מאן איז למעשה אנגעקומען, זי האסט דא געמאכט א גראבן טעות, א גאנצע ליסט פון קנסות וואס איז לייג איך דא ארויף. און אויף דעם קומען יעצט דריי תנאים, רבי יוסי, רבי אלעזר, רבי שמעון, זיי זאגן ניין, נישט די אלע קנסות וואס תנא קמא האט דא ארויפגעלייגט, נישט די אלע קנסות לייג איך ארויף. און לאמיר אמער נענטער אדורך נעמען די דריי שיטות און שפעטער מען קלאר פארשטיין וואס די גמרא זאגט אונז. רבי יוסי זאגט אזוי, וואס תנא קמא האט אוועק גענומען די כסובה פון ז', דאס בין איך נישט מסכים. אוודאי זיי צוויי מעגן שוין נישט וואוינען צוזאמען, אבער א כסובה, קוק אהער, זי איז דאך אויפן וועג ארויס יעצט, די לעצטע זאך וואס זי באקומט נאך, פארוואס זאל זי נישט באקומען קיין כסובה? איז די כסובה דאס באקומט זי יא. רבי אלעזר האט געהאלטן. פערזאנס האבן געזאגט די מאן האט בכלל נישט מער קיין שייכות צו זי אויף אזוי ווייט, אירע מציאות'ן באלאנגט יעצט צו זי, מי פון זיינע נדרים קען ער מער נישט מאכן, מעש ידיו באלאנגט צו זי, זאגט רבי אלעזר ניין איך בין נישט מסכים צו דעם, זיי האבן נאך א געוויסע שייכות, און די מאן האט נאך אלץ די כח צו מאכן די אלע סארט זאכן. למאמר מוסגר, ווייל למעשה מ'דארף עס האבן פאר שפעטער, אז מען טראכט אריין, אז איך געב דעם מאן די אלע זאכן, איז עס א שטיקל באונעס פאר אים, פארוואס זאל איך גט'ן מיין ווייב, איך האב א שטיקל טובת הנאה דא, איך באקום אירע מעשי ידיים, איך קען מייפער זיין אירע נדרים, אירע מציאות'ן, דאס וועט מען באלד זען ווי דאס כאפט א חלק. שפעטער האט מען געהאט שיטת ר' שמעון, וואס ער האט געהאלטן ווען דער ערשטער ברודער איז יעצט געשטארבן, סארי דער ערשטער מאן איז יעצט געשטארבן, קיין קינדער האבן זיי קיינמאל נישט געהאט, איז ווייסט מען דאך א חיוב יבום חליצה איז דא, איז תנא קמא געזאגט, אה, כ'גיב דיר א קנס, דער ברודער קען נישט גיין מאכן קיין יבום, נאר חליצה קען ער מאכן. און אויף דעם זאגט יעצט רבי שמעון, ניין, וואס עפעס, יבום קען ער אויכעט מאכן, זאל יעצט קומען דער צווייטער ברודער, ער קען מאכן יבום, און אויף אזוי ווייט איז זיין יבום גוט, אז אויב ס'איז געווען א צרה, פטר'ט דאס די צרה. און דאס לאמיר יעצט אביסל אנקוקן, און לאמיר עס אביסל מער אביסל אביסל בעסער פארשטיין. ווייל די קלער דא איז, אז איך האב דא געהאט דריי שיטות, איך האב רבי יוסי, רבי אלעזר, רבי שמעון, קריגן זיי זיך איינער מיטן צווייטן? זענען זיי מסכים איינער צום צווייטן? כאילו, וואס האלט יעדער איינער פונעם אנדערן? און לאמיר עס אביסל בעסער אנקוקן, לאמיר דאס זען אינעווייניג. איז אמר רב הנה זאגט רב הנה, בעשוי מודה לקמוי, די שפעטערע זענען מודה צו די פריערדיגע. דאס הייסט, רבי שמעון איז מסכים צו רבי אלעזר מיט רבי יוסי, ר' שמעון מיט ר' אלעזר זענען ביידע מסכים צו ר' יוסי, אבער כאמור לא מודה למעשו, די פריערדיגע זענען נישט מסכים צו די שפעטערע, דאס הייסט ר' יוסי העט נישט מסכים זיין צו ר' אלעזר מיט ר' שמעון, דאס הייסט ר' יוסי מיט ר' אלעזר זענען נישט מסכים צו ר' שמעון, און לאמיר עס אביסל בעסער פארשטיין, לאמיר עס אנקוקן אינעווייניג ווי די גמרא שמועסט עס אויס, די גמרא זאגט אזוי, ר' שמעון מודה ליה לר' אלעזר, ר' שמעון וואס ער איז געווען די לעצטע שוטה, ער איז געווען די לעצטע וואס האט דא צוגעלייגט, יא יבום קען איך מאכן. איז איך ווייס יבם קען איך מאכן. וואס האלט ער אבער לגבי די מעשי ידיים פון די פרוי? וואס האלט ער לגבי די מציאות'ן פון די פרוי? וואס האלט ער פון מייפער זיין די נדרים פון די פרוי? האבן זיי אינגאנצן פארלוירן זייער קאנעקשאן? אדער ניין, קאנעקשאן האבן זיי, און דאס בין איך טאקע מודה. און אויף דעם זאגט די גמרא אז ר' שמעון וואס ער רעדט אמת נאר פון יבום, ער איז אבער אויך מסכים צו רבי אלעזר אז די שייכות צווישן זיי צוויי איז נאך דא און דער מאן האט נאך געוויסע זכותים אין זיין פרוי, און איך העל אויף ווייזן ווייל די מה ביאה די עיקר איסורי לוי כנות. בה כ כ רבי שמעון ער לאזט גיין מאכן יבום. באמת יבום איז זייער ענליך צו וואס די גראבע איסור איז וואס יעדער איינער געהאלטן אז דא מעג דאס נישט געשען. און וואס איז די גראבע עיסה? די גראבע עיסה איז אז דער מאן וואס איז אוועק געפארן און יעצט צוריק געקומען קען מער נישט וואוינען מיט זיין פרוי, און דאס איז כולי עלמא מודה, דאס איז די אבי אבות העיסה, דאס האלט יעדער איין, אוואדע די פרוי די האסט געוואוינט מיט א צווייטן אינצווישן, די מעגסט מער נישט וואוינען מיט דיין ערשטן מאן. יעצט אבער ווען זי מעג גיין וואוינען מיטן יבם, זעט עס אויס איין מינוט, די גראבסטן עיסה וואס איך האב געזאגט ניין די מעגסט עס נישט טוהן, קען איך יעצט טוהן, טאקע נישט מיטן מאן, נאר איך קען עס מאכן מיטן ברודער פונעם מאן. ווי קענסטו צולאזן אזא סארט זאך? אבער די פאקט וואס רבי שמעון לאזט אים טון אזא סארט זאך, מיינט דאס, יא, ווילאנג ס'נישט די מאן אליינס, איז אלעס פיין, קען איך עס טון, אפילו יבום קען איך מאכן, אפילו א ביאה קען איך מאכן. און פארדעם זאגט די גמרא, מה דכ אויף אזוי ווייט האט ער געהאלטן, די קאנעקשאן באמת איז נאך דא, און פארדעם די ברודער קען יעצט גיין מאכן יבום, ווייל נאך אין אמת די ערשטע מאן האט נישט געמעגט וואוינען מיט זיין פרוי, דאס איז נאר געווען זיי צוויי האבן געהאט א פראבלעם, אבער די קאנעקשאן נאך דא צווישן זיי צוויי אויף אזוי ווייט, אז די ברודער קען יעצט לכתחילה גיין מאכן יבום. איז אויב אזוי, אוודאי וכל שכן מציאות המעשה הוא דעה דממונה היא, איז אוודאי די רעשטליכע זאכן, וואס איז נאר מאמעס'דיגע זאכן, ווי למשל אירע מציאות און אירע מעשי ידיים, וואס דאס מיינט אז, יא, ס'איז דא דא א קאנעקשאן צווישן מאן און פרוי, אדער מעיפר זיין נדרים ווייטער, דאס איז בעיסד אויפן קאנעקשאן פונעם מאן און פרוי, אוודאי צו האלטן אויף אזא זאך, אויף די מדריגה, איז אוודאי נאך דא די קאנעקשאן. אין אנדערע ווערטער. אז די רבי שמעון לאזט מאכן יבום, מיינט אז די קאנעקשאן צווישן די ערשטע מאן מיט זיין פרוי איז נאך גענוג שטארק אז ס'איז דא דא א חיוב צו מאכן יבום, און טאקע די ברודער קען מאכן יבום. אז דו האלטסט די קאנעקשאן פון די מאן מיט זיין פרוי איז געווען אזוי שטארק אז מ'קען מאכן יבום, איז אוודאי אזוי שטארק די קאנעקשאן אויכעט, אז יא די מאן האט נאך א שייכות צו זיין פרוי, און ער קען מייפע זיין אירע נדרים, קען באקערן ברענגען מעשי ידיו, קען באקומען אירע מציאות'ן. און פארדעם זאג איך דיר רבי שמעון איז מסכים צו רבי אלעזר. פארקערט אבער, ווי רבי אלעזר לע מוידעלע אל רבי שמעון. רבי אלעזר וואס ערהערט נאר פון זאכן וואס די מאן האט עפעס א שייכות נאך אין זיין פרוי און פארדעם קען ער מייפער זיין אירע נדרים, האט ער נאך עפעס א שייכות צו אירע זאכן, דאס איז נאר לגבי ממונות'דיגע זאכן. אבער צו גיין זאגן אז כ'קען מאכן יבום אויך און פארדעם די יבום מעג עס לכתחילה מאכן יבום דאס האלט איך שוין נישט. ווייל מציאות ומעשה דער די ממונה היא, אויף דעם לא קנס, און אויף דעם זאג איך טאקע, כ'מאך שוין קנס ס'נאר א מציאות'דיגע ממונות'דיגע זאך, אז אויף דעם קען מען נאך זאגן אקעי ס'גענוג, זיי קענען נאך טון דאס. אבל ב ה די איסור היא אוודאי קנס, אויף דעם אוודאי האט מען ארויף געלייגט א קנס. דאס הייסט ווען ס'קומט צו זאגן, וועסט נוצן א זאך וואס איז ענליך צו די גרעבסטע איסור וואס איז דא דא, אז די ערשטע מאן, אזוי ווי ער האט נישט געמעגט וואוינען מיט זיין פרוי, ווילסטו מיר זאגן די יב ם מעג וואוינען מיט דער פרוי, דאס קען איך שוין נישט זאגן. און פאר דעם זאג איך דיר רבי שמעון וועט האלטן ווי רבי אלעזר, אבער רבי אלעזר האלט ווי רבי שמעון, דאס זאג איך דיר נישט. אבער ותאווי', סיי רבי אלעזר סיי רבי שמעון זענען מודה צו רבי יוסי. רבי יוסי זאגט אונז אז זי האט א קציבה. דא זענען שוין ביידע מסכים צו אים. פארוואס? ווייל הנה די יאס ותישאי לא קנית, ווייל מאדאך, וואס סיי רב אלעזר סיי רבי שמעון ביידע האלטן אז יא, די מאן האט נאך א שייכות אין זיין פרוי אז ער קען באקומען אירע מעשי ידיו, ער קען באקומען אירע פירות, ער קען מייפר זיין אירע נדרים. אין אנדערע ווערטער, ווען איך געב אזא כח פארן מאן, זאגט די מאן, ס'מיר גאנץ געשמאק צו האבן א שייכות מיט דער פרוי. יא, אונז מעגן טאקע נישט וואוינען מער צוזאמען, אבער אז איך האב נאך די שייכות און איך באקום אירע מעשי ידיים, איך באקום אירע מציאות, פריידט ער זיך דערמיט, און נאכדעם פריווענט ער איר זי צו געבן א גט, ווייל וואס לענגער ער וואוינט מיט זי, וואס מער האט ער געלט פון זי, וואס מער האט ער טובת הנאה פון זי. איז נאך אפילו ס'דא אזא זאך וואס פריווענט באמת צו געבן א גט, און וואס באמת די איידיעל קעיס וואס אונז ווילן מיר דא, אז מען זאל געבן א גט, זאג איך פיין, יא, מען גייט דיר געבן א גט, אבער זאכן וואס סטאפן, אדער זאכן וואס וועלן. פריווענטן אדער סלאוען א גט, דאס שטערט נישט, לייג נישט אויף קיין קנס אויף דעם. וכל שכן כסיבה איז אוודאי אויף א כסיבה, וואס דאס פריווענט זיכער נישט דעם גט, פארקערט אפשר, די למשקה למייפה קוי דאס איז דאך א זאך וואס מען געט אויפן וועג שוין ארויס, איז אוודאי האלטן זיי, יא עס פעלט נישט אויס צו לייגן א קנס אויף דעם. און פאר דעם זאג איך דיר, אז סיי ר' אלעזר סיי ר' שמעון זענען מסכים צו ר' יוסי, אז אוודאי די פרוי זי באקומט איר כסיבה. אבער ווען רבי יוסי למודה ליהי, אבער רבי יוסי, וואס ער האלט אז א כסובה באקומט זי, זענען זיי נישט מסכים צו רבי אלעזר אז ער האט נאך א שייכות צו זי אויף אירע מעשי ידיו, ער איז נישט מסכים צו רבי שמעון אז דער ברודער קען עס מאכן יבם, ווייל כסובתא דלמשכי למייפק היא דלא כונת, ווייל דווקא א זאך וואס האט נישט קיין שום פרעווענטשן, ס'פרעווענט נישט אז מ'זאל דא גיין זיך גט'ן, ס'פרעווענט נישט מ'זאל זיך גיין דא אפטיילן, אויף דעם זאגט רבי יוסי, ווייסט וואס, די קציבה וואס איז דאך אויפן וועג ארויס, ווייסט וואס דאס העל איך דיר פארגינען אויף דעם לייג איך שוין אויף קיין קנס, אבל הנא דיוסף איז צו סייקנות, אבער זאכן וואס מאכט דיך אז דו זאלסט בלייבן אין טעם, ווי למשל די מעשה יודעים, איז אוודאי דאס וועל איך דיר נישט געבן, און אזוי אויך יבום וואס דאס איז אזוי ענליך ווי די עיקר איסור, אוודאי דאס לאז איך נישט צו, און פאר דעם זאגט רבי יוסי, איך האלט זיך מיינס אז א קציבה באקומט זי יא און די קנס וואס חכמים האבן געזאגט ס'דא דאס האלט איך אז נישט, אבער די אנדערע צוויי זאכן מעשי ידיים צו יבם אויף דעם בין איך זיך חולק און אוודאי די קנס איז יא דא און און מיט דעם בין איך נישט מסכים צו רבי אלעזר מיט רבי שמעון. אין אנדערע ווערטער רבי יוסי איז נישט מסכים צו רבי אלעזר און צו רבי שמעון, רבי אלעזר איז נישט מסכים צו רבי שמעון און פארקערט פון אונטן ארויף רבי שמעון איז מסכים צו רבי אלעזר רבי אלעזר, רבי שמעון מיט רבי אלעזר זענען ביידע מסכים צו רבי יוסי. און אויף דעם זאגט די גמרא, ס'איז געווען איין מהלך ווי מ'קען עס לערנען, אבער רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, דו קלערסט דא די דריי שיטות, רבי יוסי, רבי אלעזר, רבי שמעון, ווער איז מסכים צו וועם, ווער קריגט זיך מיט וועם, איך וועל גיין מיט א צווייטע מהלך, און איך וועל דיר זאגן פארקערט, אז כמהי מודי למעשי, די פריערדיגע, דאס הייסט רבי יוסי, איז מסכים צו רבי אלעזר מיט רבי שמעון. רבי יוסי מיט רבי שמעון זענען, און רבי יוסי מיט רבי אלעזר זענען ביידע מסכים צו רבי שמעון. און פארקערט, באסרי לא מודה לי כמוהי. די שפעטערדיגע, רבי שמעון העט נישט מסכים זיין צו רבי אלעזר. רבי שמעון מיט רבי אלעזר זענען נישט מסכים צו רבי יוסי. דאס הייסט וואס איז פונקט געווען פארקערט פריער, זאגט רבי יוחנן ניין איך לערן עס די אנדערע וועג ארום, און ער זאגט אזוי, רבי יוסי מודה ליי לרבי אלעזר, דו ווייסט פארוואס רבי יוסי ער זאגט ס'איז דא א קסיבה, ער איז אבער אויכעט מסכים צו רבי אלעזר אז די מעשי ידיים, מציאות'ן, מעיפה זיין נדרים, יא דאס די שייכות בלייבט צווישן מאן און פרוי, ער איז מסכים צו דעם, והקסיבותא דמדידאי לדידא, ווייל מה דאך די קסיבה, וואס ווער פארדינט דא פון די קציבה? דאס איז דאך אוודאי זי! הגם זי איז די פרוי וואס האט געטון א עוולה. זי איז די פרוי וואס איז געגאנגען וואוינען מיט א מאן בשעת זי האט נאך געהאט א אייגענע מאן. און דאך זאג איך זי, רעבעצן, דו גייסט זיך יעצט גט'ן, לאמיר דיר נאך עפעס געבן. דו זאלסט נאך עפעס פארדינען און איך נעם נישט אוועק די קנס פון דיך. לעקנות, אפילו זי פארדינט. לייג איך שוין אויף דעם קנס אויף זי, וכל שכן ווען זי עושה מעשה דעהו דמדידא לדידיי, ווען זי גיבט אוועק א זאך פון זיך און זי גיבט עס צו אים וואס ער האט קיינמאל נישט געטון קיין שום עוולה נישט, אוודאי וועל איך האלטן אז אויף דעם לייג איך שוין אויף קיין קנס. אין אנדערע ווערטער, מה דאך א זאך וואס זי פארדינט, זאג איך אקעי, עס שטערט מיר נישט אז דו פארדינסט, איך לייג נישט ארויף קיין קנס אויף דעם, איז דאך אוודאי און אוודאי אויף א זאך וואס ער פארדינט און זי פארלירט פון דעם, איז זי דאך געווען די פרוי וואס האט געטון די עוולה, אוודאי זאג איך אויף דעם איז יא דא א, איז נישט דא קיין קנס, וואס זי פארלירט דאך נאר פון דעם, און פאר דעם זאג איך דיר אז רבי יוסי איז מסכים צו רבי אלעזר, ורבי אלעזר, און רבי אלעזר, לא מודה לה, אבער רבי אלעזר איז נישט מודה צו רבי יוסי, ווייל ער האט געהאלטן מציאות ומעשה ידעו הידע מדידא לידידאי דווקא א זאך וואס זי פארלירט טאקע, זי מוז אוועקגעבן אירע מעשה ידיים צום מאן, זי מוז אוועקגעבן אירע מציאות צום מאן, זי מוז זיך לאזן פונעם מאן אז ער זאל קענען מייפל זיין אירע נדרים, דווקא אזא סארט זאך, אקעי. זי איז דאך דער וואס דערלייגט, אקעי פארשטיי איך, לייג נישט ארויף קיין קנס אויף דעם, אזוי זאגט רבי אלעזר, איז לא קנס, אויף דעם טאקט מען נישט ארויף לייגט קיין קנס, ווייל זי איז דאך דער וואס דערלייגט פון דעם, אבק סיבה דמדידאי לידידא, אבער די סיבה וואס זי גייט דא עפעס פארדינען, איך ווייס נישט ווי זי זאל פארדינען, זאגט ר' אלעזר, און פאר דעם קנא, מיט דעם קריג איך זיך מיט רבי יוסי, און איך האלט ניין, אוודאי אויף דעם איז יא דא א קנס. ותבעי מודי ליה לר' שמעון, און זיי ביידע, סיי רבי יוסי און סיי ר' אלעזר זענען מודה צו ר' שמעון, אז וואס, אז דער ברודער קען מאכן יבום. פארוואס, ווייל אין מה הני דמי חיים לא קנסי', מה דאך, די ערשטע, מה דאך דא וואס ביידע האלטן, אז דער מאן האט א שייכות אין זיין פרוי אויף אזוי ווייט ער באקומט אירע מעשי ידיים, אויף אזוי ווייט ער באקומט אירע מציאות'ן, וואס דאס איז בעצם א סיבה אז זי זאל זאגן, ער, דער מאן זאל זאגן, אז איך וויל זי נאך נישט גט'ן, איך וויל זי האלטן נאנט צו מיך. און אפילו הכא זאג איך אקעי, ס'איז א זאך וואס דו ווילסט האלטן נאנט, און בעצם וואלט איך געזאגט, געב, געב אים נישט אזא זארט זאך, ווייל ער האט זיך מסרשל געווען צו געבן א גט, זאג איך ניין, ס'איז פיין, איך קען עס אים געבן, איך לייג נישט ארויף קיין קנס אויף דעם. ביאה דלאחר מעשה, די ביאה וואס ער פארדינט דאך גארנישט, ס'איז פשוט א זאך וואס געשעהט לאחר מעשה, לא כל שכן אוודאי לייג איך שוין אויף קיין קנס, פארוואס זאל איך ארויפלייגן א קנס אויף דעם? און פאר דעם זאג איך דיר אז סיי ר' יוסי סיי ר' אלעזר זענען מסכים צו ר' שמעון, אבער פארקערט ווי ר' שמעון, און ר' שמעון לא מודה לי, ער איז נישט מסכים צו ר' יוסי און צו ר' אלעזר, ווייל ער האט געהאלטן ב ה די לאחר מעשה די לקונה איז דווקא א זאך וואס די לאחר מעשה, די ערשטע מאן האט גארנישט דערפון, זי פארדינט גארנישט פון דעם, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, ס'איז אים אחר החיים, ס'מאכט נישט קיין קאנעקשאן דא צווישן מאן און פרוי, ער לעבט שוין בכלל נישט, אקעי לאז אים גיין מאכן יבום. אבל הנה די מחיים קנות, אבער א זאך וואס האלט דא עליי אויף זייער קאנעקשאן, וואס כ'וויל דיר יעצט געבן די מעשה ידיים, כ'וויל דאס געבן א סיבה וואס דאס איז אלעס זאכן וואס למעשה האלט זיי אביסל נאנטע, אוודאי אזא זאך וויל איך נישט געבן, און פאר דעם זאג איך דיר אז ר' שמעון העט נישט מסכים זיין צו רבי אלעזר און רבי יוסי, און פאר דעם קומט יעצט אויס אונז האבן דא געהאט צוויי מהלכים אדער די מהלך פון רבי יוחנן אדער די מהלך פון רב הונא וואס ער איז מסביר ווי אזוי קוק איך אן ווער איז מסכים צום וועם און ווער איז זיך חולק מיט וועם.